spiritwali isna' ħlaqtna mill-għarqlub tal-fedili tiegħek u ħeġġeġ fihom il-leħen tagħhom. Ma nafx hawnx min minnkom li n-nhar it-Tlieta li għadda bejn id-disgħa u l-għaxra ta' bil-lejl kienx qiegħed jisma' r-Radju Marija. Kien hemm programm li matulu kienu qegħdin jagħtu informazzjoni dwar din il-missjoni popolari li qegħdin nibdew illum ta' Jum il-Ħniena. U f'ħin minnhom xi ħadd bagħat messaġġ jistaqsi għaliex se nagħmlu l-Qrar waqt l-adorazzjoni. Ma' din il-mistoqsija, wieħed jista' jagħmel mistoqsija oħra, Għaliex qegħdin nibdew din il-missjoni popolari mitluba mill-Papa Franġisku mill-missjunarji tal-Ħniena li tuhom il-mandat f'Ras ir-Randan, il-Għadda? Matul is-sena tal-Ġubilew tal-Ħniena, f'parroċċa ddedikata lil Marija Santissima, u se ntemmuha f'parroċċa oħra ddedikata lil Marija Santissma, anzi, it-tnejn li huma ddedikati lil Marija Bambina, din t'hawnhekk tal-Mellieħa u dik tal-Għisja. Veru li aħna xtaqna li niftħu u nagħlqu din il-missjoni f'żewġ parroċċi fejn jinsabu l-bibien tal-ħniena, imma kumbinazzjoni illi t-tnejn li huma ddedikati lil Ommna Marija, Għall-anqas kulħadd jifhem għaliex qegħdin nibdew Jum il-Ħniena propju llum, waqt li qegħdin fit-tmien jum tan-Novena tal-Ħniena Divina u propju jumejn qabel ma niċċelebraw il-festa tal-Ħniena Divina. Il-providenza divina, ħuti għeżież, hija tal-għaġeb. Għax tassew naħseb illi m'hemmx isbaħ minn dan il-jum biex nibdew induru l-parroċċi ta' Malta u niċċelebraw Jum il-Ħniena minn din il-ġurnata. U m'hemmx aktar sinifikattiva biex nibdew din il-missjoni minn din il-parroċċa tal-Mellieħa, fejn it-tradizzjoni l-aktar antika ta' pajjiżna tgħidilna illi minnha għadda l-Evanġelista San Luqa, illi tana mhux biss l-Evanġelju tal-ħniena, Imma wkoll l-ikona sabiħa illi pitter fuq il-blat tal-Omm ta' Alla u l-Omm tagħna. Biex nifhmu x'rabta hemm bejn l-Ewkaristija u Marija flimkien mal-ħniena divina, nixtieq illi nirriflettu dwar dak li jgħidilna il-Beatu Michał Sopocko, ma nafx qatt smajtu bih, suppost smajtu bih. Il-Beatu Michał Sopocko. Min kien dan il-Beatu Michał Sopocko? L-ewwel nett, Father Sopocko kien saċerdot Pollakk minn Vilnius, meta Vilnius kienet tagħmel parti mill-Polonja, llum il-ġurnata hija l-kapitali tal-Litwanja. Ħadem, studja hemm ġo Vilnius, ġie ordnat saċerdot, u ħadem bħala direttur spiritwali u għalliem tat-teoloġija pastorali. Fis-sena 1933, Father Sokotsko sar id-direttur spiritwali ta' kunvent tas-sorijiet, fejn kienet għadha kemm ġiet hemmhekk, kemm waslet f'dan il-kunvent, Sor Fawstina. Meta din marret tqerrandu l-ewwel darba u qaltlu illi kien qiegħed ikollha konverżazzjonijiet ma' Ġesù, Father Sobotzko bagħatha tikkonsulta psikjatra. Imma meta l-psikjatra wara ftit kollokwi magħha din is-sora għarfet li dina kienet mara normali u qaltlu li kienet mara normali, huwa beda jemminha u beda jagħtiha s-sapport kollu tiegħu. għal dawk il-messaġġi li kienet qiegħda tirċievi mingħand Ġesù, Sor Fawstina. Father Sopoćko kien dak li ggwidaw lil Sor Fawstina. Kellu diġà qabel devozzjoni lejn il-Ħniena Divina u kien id-direttur spiritwali tagħha. Tant hu hekk, illi kien hu illi qabbad lil Sor Fawstina ma' artist illi kien ħabib tiegħu biex fitten dik ix-xbieha ta' Kristu tal-Ħniena Divina, illi kienu diġà ppruvaw jittentaw ipittruha skont id-direzzjoni li rċeviet Sor Fawstina u qatt ma kienet sodisfatta bihom. Kien hu, Father Suchosko, illi bierek din ix-xbieha u ċċelebra l-ewwel darba l-festa tal-Ħniena Divina fit-Tieni Ħadd tal-Għid, kif talab Ġesù minn Sor Faustin fl-1900. 33 U kien hu li talab lil Sor Fawstina biex tikteb id-djarju bil-messaġġ mogħtija lilha mill-messaġġi mogħtija lilha minn Ġesù nnifsu. Santa Fawstina f'dan id-djarju tiddiskrivih hekk lill-Beatu Michał Sobocko, fil-paragrafu 1238, hija tgħid hekk, tgħid, Dan is-saċerdot hu ruħ kbira, mimlija kollha kemm hi b'Alla. Il-Beatu Sokocko jgħidilna li l-Ewkaristija u l-Madonna huma l-akbar żewġ rigali tal-ħniena divina. U dawn tikkonfermhom anke Sor Fawstina fid-djarju tagħha. Aqraw id-djarju tagħha u taraw l-imħabba kbira, l-passjoni kbira li hija kellha lejn Ġesù Ewkaristija u l-imħabba kbira li hija kellha lejn il-Madonna. L-Ewkaristija. Għaliex l-Ewkaristija hija wieħed mill-ikbar doni, rigali, li Alla jtina mill-ħniena tiegħu. Għaliex permezz tal-Ewkaristija, ħuti għeżież, Alla jidħol fil-fond tal-qalb tagħna bil-ħniena divina tiegħu. Ifawwar il-qalb tagħna bil-ħniena divina tiegħu għax jekk jiġi hu, tiġi l-ħniena divina tiegħu. Dan il-beatu Sopocko kiteb ktieb dak iż-żminijiet, jiġifieri. Qabel il-Konċilju, qabel ħafna l-Papa Franġisku, li għadu kemm tana dan il-ktieb li li intitolah L-Isem t'Alla Huwa Ħniena, u dan il-Beatu kiteb ktieb li semmieh Alla Huwa Ħniena, Alla Huwa Ħniena. Hu l-mument li Alla jiġġo fik, tiġġo fik il-ħniena. Xi rigal kbir huwa u hija l-Ewkaristija. Aħna, maġġor parti minna, ersaqna biex nirċievu l-Ewkaristija ftit ħin ilu, għadu ġo fina, għadu ma dabx għal kollox. U l-mument li aħna rċevejna lil Ġesù fl-Ewkaristija, irċevejna l-ħniena ta' Alla fil-linja tagħha, l-Awtur tal-ħniena, il-ħniena nnifisha. Tista' tirċievi l-ħniena t'Alla b'mod ikbar, aqwa u aħjar minn hekk? Father Sopocko jgħid hekk f'dan il-ktieb, jgħid l-Ewkaristija turi l-imħabba ta' Ġesù għal kull wieħed mill-membri tal-Knisja, għax hu jagħti lilu nnifsu lil kull wieħed minnhom. Għandu xewqa kbira li jkun għajn tal-ħniena divina fihom. Ġesù jieħu l-forma ta' ikel biex jiġi qrib tagħna u jidħol fil-fond ta' qalbna, fejn hu jgħollina, itina dinjità kbira. Jikkunslana, u min minna m'għandux bżonn ta' konsolazzjoni? Jagħnina, jagħni, aħna li tant niġru wara affarijiet illi jgħaddu, qalilna Ġesù, iġru wara t-teżori mhux illi tieklu l-kamla u tħallih warajk. Iġri wara dan it-teżor ja għalina. U jagħti lilu nnifsu lilna bħala ral tal-ferħ ta' dejjem. Ferħ li huwa differenti mill-ferħ tad-dinja. Il-ferħ li jagħti l-Ispirtu ta' Alla huwa differenti mill-ferħ li tagħti d-dinja. Inti tmur tara film sabiħ jew inkella xi logħba futbol li jkun qiegħed jilgħab it-tim it-tim favorit tiegħek u tifraħ meta tarah jirbaħ. Tifraħ. U kemm idum il-ferħ? Ejja ngħidu jdum sakemm jerġgħu jilgħabu logħba oħra, forsi xi tliet xhur wara, u jitilfu. U mbagħad tilfu, spiċċa l-ferħ. Tliet xhur. Il-ferħ li jagħti l-ispirtu huwa ferħ li tħossu kemm issa li bħalissa mhu qed itellfek xejn, mhu qed jirrabjak xejn. Nittama m'għandek xi nemusa ddur miegħek li tkun qed itellfek, imma bħalissa mhu qed itellifna xejn u nħossuna ferħanin. Però l-ferħ tal-ispirtu jkun għandek anke meta tirritorna d-dar u ssib xi diżastru. Il-ferħ tal-Ispirtu jibqa' miegħek, ma jinbidilx. Ikun miegħek anke meta inti tkun fuq is-sodda tal-mard. Ikun miegħek meta inti tkun anke għaddej taħt it-toqol tas-salib. Jiena m'għandi l-ebda dubju, jiena hekk nimmaġinah lil Ġesù waqt il-Passjoni. Jiena nimmaġna lil Ġesù ferħan waqt il-Passjoni. Mhux ferħan? Qed iwettaq dak li ġie għalih, ġie biex isalva lilna ħuti għeżież. U qed isalvana dak il-ħin. Hawn żgur kien qiegħed ibati, ixoqq l-art tad-demm, il-ġriedni tas-swat, it-toqob tas-salib li jaqa' taħtu tliet darbiet, it-toqob tal-imsiemer deħlin ġol-laħam tiegħu, żgur batija kbira. imma bil-ferħ tal-ispirtu. It-tieni ħaġa, ħuti għeżieżi, li jgħidilna Father Sokocko hija illi l-Ewkaristija hija l-akbar miraklu tal-ħniena ta' Alla, l-akbar miraklu tal-ħniena ta' Alla. Iktar tard, waqt il-ħin ta' adorazzjoni, sejrin ngħidu litanija, litanija tal-ħniena. Il-litanija tal-ħniena tfakkarna kemm mirakli għamel Ġesù. Imqanqal mill-ħniena, tħassarhom lil dawk in-nies għax kienu ilhom tlitt ijiem mingħajr ma jieklu. U għax tħassarhom, għaliex ħenn għalihom, ħames ħobżiet u żewġ ħutiet immultiplikhom biex temgħuhom. Kollha, l-mirakli kollha ta' Ġesù, imqanqlin mill-ħniena tiegħu. Imma jgħidilna Fader Sopocko, Nemmen fil-miraklu imwettaq kuljum fil-quddiesa. Għadu kemm twettaq miraklu kbir fil-quddiesa hawnhekk. Kull darba li mmorru l-quddiesa, l-ikbar miraklu! L-ikbar miraklu! Ġesù biddel l-ilma fil-miet. Jgħidu dak huwa miraklu kbir, eh, li tbiddel l-ilma fil-miet, għaliex żewġ sustanzi m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin. Tbiddel is-sustanza tal-ilma mal-inbid. Imma li biċċa ħobż jew ftit inbid tbiddlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù, x'miraklu dan huwa, ħuti! X'miraklu dan! Huwa l-moltiplikazzjoni kontinwa, ikompli jgħidilna, u mirakoluża tal-ħobż tal-anġli. li jferra' l-grazzji kemm fuq l-erwieħ imħeġġa u kemm fuq dawk li huma bierri. L-Ewkaristija. Xi ħniena kbira Alla għandu lejna, illi mmorru nirċevuh! Ġieli tara, forsi ġieli nkunu aħna mħeġġin, moħħna hemm, b'dak li se nirċievu, imma kemm tara nies tilgħinha tqarbin, moħħhom ma tafx fejn ikun. U ġieli konna aħna! b'irqid, b'rutina, qisu sar nofsinhar, allura ndaħħlu l-marfa fil-brodu u nibdew nixorbu l-brodu. U issa kienx il-brodu taċ-chicken jew kienx il-brodu tal-ħaxix, importanti li naqtgħu l-ġuħ. U jgħidilna f'Aver sa fostkom dan il-miraklu tal-Ewkaristija, illi jingħata mhux biss lil dawk li huma mħeġġin biex ikomplu jitħeġġu, imma jagħti wkoll, jingħata wkoll lil dawk li huma birdin biex forsi, mhux forsi, biex xi darba jqumu mill-bruda tagħhom. Jiena nixtieq isimgħu ftit kif kif jitolbu l-qaddisin ħuti għeżież. Jiena nixtieq li l-imħabba tiegħi tikber dejjem aktar biex inħejji lili nnifsi ħalli nirċievi din l-għajn ta' ħafna mirakli b'mod effettiv. Agħmilha issa din ix-xahra, inti. Agħmilha minn issa din ix-xahra. Forsi għal għada issa, għal għada, jekk tibqa' minn irid. Jew għal nhar il-Ħadd, jekk tibqa' minn irid. Agħmilha issa din ix-xahra. Illi minn issa sa nhar il-Ħadd. Inti tant tikber fl-imħabba tiegħi, tikber fl-imħabba tiegħi u fil-xewqa tiegħi illi, illi ma tarax is-siegħa u l-mument illi inti tirċievi lil Ġesù fl-Ewkaristija, il-miraklu ta' kull miraklu. It-tielet ħaġa li jgħidilna Father Socosco hija li l-effetti tat-tqarbin huma sinjali tal-ħniena t'Alla. L-istess effetti. Għax x'inhuma l-effetti tat-tqarbin? Huwa l-grazzja li tqaddisna u l-grazzja tal-ħajja sopranaturali kif ningħidulha l-grazzja santifikanti, m'hiex nisimgħuha din il-kelma, imma dik hija, il-grazzja li tqaddisna, fina, tiġi fina, fejn ikunu kkonservati u mkabbra fina b'mod illi ma jsir fl-ebda sagrament ieħor, fl-ebda sagrament ieħor, hu d-dijażiż. ma nirċievu din il-grazzja li nirċievu fl-Ewkaristija. Kif l-ikel materjali jservi biex jinbena l-ġisem fiżiku tagħna l-bnedmin, hekk ukoll fis-Sagrament Imqaddes jagħti l-ħajja, ifejjaq, Jipproteġi, jsaħħaħ u jiżviluppa l-ħajja sopranaturali fir-ruħ tagħna. U hawnhekk jgħidilna sseħħ l-għaqda mill-aktar intima ma' Kristu. Mhux biss spiritwali, għaqda spiritwali, imma għaqda wkoll fiżika, tanġibbli u perfetta, hekk li l-ebda esperjenza oħra umana ta' għaqda ma tista' ġġib qatt din l-intimità u għaqda li ġġib l-Ewkaristija fina, miegħu, ma' Ġesù. Il-ħeġġa ħuti għeżież li kellu l-Beatu Michał Sopocko u l-ħeġġa li kellha Sor Fawstina għall-Ewkaristija hija xhieda tal-ħniena divina. Sor Fawstina fid-djarju, f'diversi postijiet, tgħidilna hekk, It-tajjeb kollu li hemm ġo fija, nafu li b'qarbin imqaddes. It-tajjeb kollu li hemm ġo fija nafu li tqarbin imqaddes. Hemmhekk jinsab is-sigriet kollu tal-qdusija tiegħi. Hemm, fl-Ewkaristija. Ħaġa waħda biss iżżommni. U dan huwa t-tqarbin imqaddes. Minnu niġbed saħħti, fih jinsab il-faraġ kollu tiegħi. Ġesù moħbi fl-Ostja huwa kollox għalija. Ma kont inkun naf ma kontx inkun naf kif nagħti glorja lil Alla li kieku ma kellix l-Ewkaristija ġewwa qalbi. Imma għaliex l-istess Ġesù fl-Ewkaristija il-Ħniena inkarnata. Huwa l-istess Ġesù illi fis-saċerdot jaħfirlek dnubietek. Huwa l-istess saċerdot, l-istess Ġesù. L-istess Ġesù li inti tħares lejh huwa l-istess Ġesù illi jrid iħabbek miegħu mill-ġdid u ma' ħutek fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. U d-don l-ieħor hu d-dieżiż ta' Marija. Marija dik li tressaqna lejn il-Qalb Ħanina ta' Ġesù fl-Ewkaristija. Hija l-Omm tal-ħniena, l-Omm il-ħniena. Father Supposco jgħid, Hija l-Omm ta' Ġesù, illi fih tinkarna l-ħniena divina, fiha, illi fiha tinkarna l-ħniena divina. U hija turina l-ħniena kontinwament. Jgħid, Father Supposco jgħid, dak il-mument illi Ġesù kien qiegħed fuq is-salib, U ħares lejn id-dixxiplu l-maħbub, u qallu, Hawnhi ommok, u lilha qallha, Hawnhu ibnek. Fader supposto jgħid, jgħid qisu kien qiegħed jgħidilha lill-Madonna, Inti aċċettajt li tkun ommi, biex jiena nsalva lil min inbin. Issa li l-Midinbin aċċetthom bħala Lhud. Inti aċċettajt li tkun omm biex jiena nkun nista' nsalva anke lid-dixxiplu l-magħqub sewwa, li jirrappreżenta lilna, dixxiplu l-magħqub. Inti aċċettajt li tkun ommi biex jien inkun nista' nsalvah, Ewwel. Mela issa, aċċetta lil dan bħala ħidma. Minn issa 'l quddiem, qisu, Ġesù kien qiegħed jgħidilha lill-Madonna, minn issa 'l quddiem huma jkunu uliedek u inti tkun ommhom, omm il-ħniena, għax għandhom bżonn il-ħniena. Maria Kukieziishija l-medjatriċi, jiġifieri dik li tidħol bejn tnejn, timmedja. Maria hija dik li tidħol bejna u bejn Alla, u bejnietna. Hija l-medjatriċi ta' kull grazzja tal-ħniena ta' Alla. Minn dak il-ħin, jgħidilna Father Socosco, minn dak il-ħin 'il quddiem, minn dak il-ħin milli Ġesù qalna dan hu ibnek, din hi ommok, Marija saret medjatriċi ta' kull grazzja u l-omm il-ħniena għall-bnedmin kollha, għall-bnedmin kollha. Qatt ma kien hemm. U qatt mhu ser ikun hemm xi grazzja mogħtija minn Alla b'mod ieħor jekk mhux permezz tal-interċessjoni ta' Marija. Għax bi rieda ta' Alla, l-ebda grazzja m'hija mogħtija lilna jekk mhux permezz tal-Qalb Immakulata ta' Marija. Aħna qegħdin inġarrbu l-ħniena ta' Alla grazzi għal Marija. Il-ħniena kollha ta' Alla inġarrbuha aħna grazzi għal Marija. Meta għedna li meta nirċievu lil Ġesù nirċievu l-Awtur il-ħniena, jiġifieri dik nirċevuha aħna għax Marija ġabithielna, għax Marija qalet iva. U allura ħuti għeżież, m'hemm l-ebda esperjenza ta' ħniena, l-ebda esperjenza ta' grazzja ta' Alla li aħna nistgħu nirċievu, nistgħu qatt nirċievu jekk mhux permezz ta' Marija. Anzi, għedtilkom li Father Soposko kien teologu, kien jgħallem it-teoloġija pastorali. Hu għandu riflessjoni profonda ħafna dwar Marija, illi jgħid illi anke aħna imnissla għal ħajja ġdida permezz ta' Marija Omm il-Knisja. Għaliex jgħidilna jekk Ġesù twieled minn Marija, dawk kollha li huma parti minn Ġesù Aħna parti minn Ġesù, l-att li San Pawlu jgħidlu l-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna l-ġisem mistiku ta' Kristu. Aħna mela imnissla bħala parti minn Ġesù permezz ta' Marija, fil-ġuf ta' Marija. Aħna għandna nkunu imwielda spiritwalment minn Marija, permezz ta' Marija. Aħna sirna wlied adottivi ta' Alla biss bil-kunsens ta' Marija, bil-kunsens ta' Marija. Għax hekk riedet il-qalb materna tagħha, u għal dan hija talbet. Hija kienet taf Binha Ġesù għalfejn ġie fid-dinja, għalfejn ġabitu, biex isalva l-bnedmin kollha. U meta hija dar, meta Ġesù dar lejha u qallha dan, qaltlu dan hu ibnek, hija aċċettatu, aċċettatu fil-ħniena kbira tagħha. Permezz tal-interċessjoni ta' Marija u t'Jeżus, hija qalet għalina tant grazzji. Dan jgħid, Ħares lejn il-ħajja tiegħi. Ara kemm grazzji rċevejt. Ġenituri, ġenituri nsara. u anke jekk ma kinux daqshekk insara, imma f'pajjiż nisrani, u anke jekk il-pajjiż mhuwiex daqshekk misemma f'parroċċa nisranija, u anke jekk mhux il-parroċċa kollha daqshekk nisranija, imma kemm, kemm nies tawk eżempju tajjeb, kemm nies għallmuk, saċerdoti, katekisti. Kemm grazzji rċevejt permezz ta' Marija dawk irċevejthom permezz ta' Marija. Is-saħħa, ix-xogħol, il-familja, kull esperjenza sabiħa li għaddejt minnha. Biex ma nsemmix ukoll esperjenzi mhux tant sbieħ illi tgħallimt ħafna minnhom, għaliex mit-tbatija titgħallem ħafna, kollha permezz ta' Marija irċevejthom dawk il-grazji. Għax Marija talbet għalik. Għax Marija hija ommok. Għax Marija tħenn għalik. Hija omm il-bniedem. Jista' jkun, jgħidilna Pader Soposko, jista' jkun illi konna għaddejna minn żmien meta konna mejtin spiritwalment u forsi bitnu bil-mejjet ukoll. Imma b'liema ħlewwa imxiet magħna Marija f'dak iż-żmien, Ħut Ġeżus, biex nerġgħu niksbu l-grazzja tal-qawmien għall-ħajja. permezz tas-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. U jekk aħna qegħdin niċċelebraw dan il-Ġublew tal-ħniena, illi qegħdin naraw tanti nies jersqu mill-ġdid qisu qegħdin nerġgħu niskopru s-Sagrament tal-Qrar, jien hekk qed ninnota, illi qisu kważi konna tlifnieh. Illum naraw nies li jersqu lejn is-Sagrament ta' Rikonċiljazzjoni, forsi anke wara ħafna snin, permezz ta' Marija, quddiem, permezz ta' Marija. Marija hija ħelwa. Għandha mod kif tiġbidna. Għandha mod. Ġesù qalilna jiena ma ġejtx biex nikkundanna u niġġudika, imma ġejt biex infejjaq. Hekk għallmitu Marija, hekk għallmitu. U hekk tagħmel magħna hi. Min jaf inti għeżież kemm, kemm Marija tnikktet u bkiet forsi. Tarana nitilfu l-ħajja tal-grazzja. Tarana nitbiegħdu mill-għajn tal-ħajja. Min jaf? U min jaf kemm ferħet Marija meta aħna rritornajna u erġajna skoprejna lil Ġesù mill-ġdid, il-ħajja ġdida. Ħuti għeżież, matul il-Jum tal-Ħniena ta' ta' barra l-ħin tal-quddiesa, meta nkunu qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija u nersqu biex nirċevuha, aħna qegħdin nesponu lil Ġesù preżenti fl-Ewkaristija bid-Demm, bir-Ruħ, bid-Divinità, biex kulħadd ikun jista' jikkontempla l-wiċċ ħanin tiegħu. Kien hemm mument meta l-Papa Benedittu Sittax kien qiegħed iħeġġeġ ħafna għall-proċessjonijiet tal-Ewkaristija, illi anke dawn qishom qegħdin nitilfuhom, u kien qiegħed jgħid, Noħorġuha l-Ewkaristija, ġerruha mat-toroq tagħna l-Ewkaristija, għaliex kull min iħares lejn l-Ewkaristija jkun qed iħares lejn il-wiċċ ta' Kristu. Il-wiċċ ħanin ta' Kristu. U fil-wiċċ ħanin ta' Kristu aħna naraw, kif jgħidilna l-Papa Franġisku, il-wiċċ ħanin tal-Missier li ma jidhirx. Kif tista' inti għeżież tħares lejh

Ġesù fl-Ewkaristija u Ġesù fis-saċerdot waqt is-Sagrament tal-Qrar huwa l-istess wieħed, l-istess wieħed. Ġesù li inti tikkontempla l-ħniena tiegħu fil-wiċċ ħanin tiegħu fl-Ewkaristija, Huwa l-istess Ġesù li tisimgħu jgħidlek bil-fomm tal-konfessur, Jiena naħfirlek dnubietek. Biex niċċelebraw dan il-jum tal-Ħniena Mutiezis għandna ħafna talb. Ħafna talb. Il-komunità tagħna, anke bħalissa stess, qegħdin jitolbu għalina. Ħafna adoraturi fil-kappella taċ-Ċentru Annunzjata l-Furjana Anke bħalissa stess hemm min qiegħed jadura lil Ġesù, l-Ewkaristija jitlob għalina, jitolbu għalina, għalina l-konfessuri, għalina l-penitenti. Jitolbu kontinwament għall-jum mill-ħniena. Però, ħuti għeżież dan it-talb u din l-interċessjoni kollha tingħaqad ma' dik ta' Marija Santissma, Omm il-Ħniena u Ommna. Illum aħna rridu nieħdu l-okkażjoni li ninsabu hawnhekk f'din il-parroċċa tal-Minnieħa ddedikata lil Marija Bambina u fuq is-Santwarju Nazzjonali ddedikat lilha biex nafdaw il-Jum tal-Ħniena li aħna se niċċelebraw diversi parroċċi madwar Malta matul dan il-Ġublew tal-Ħniena. Jalla Marija Omm il-Ħniena takkumpanjana f'dan il-wied ta' dmugħ sa ma naslu għand il-Missier illi huwa għani fil-ħniena, fejn insibu kif jgħidilna San Pawl dak illi għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet. Hu dak li qatt ma tnissel f'qalb il-bniedem, dak li Alla lesta għal dawk li jħobbuh.